जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर एखन अहाँ सब देख रहल छी मिथिला के आवाज अहाँ सबके स्वागत कऽ रहल छी एखन मिथिला आवाज मे आइ चर्चा करब जे आगामी किछु दिनक बाद लोकसभा चुनाव आबि रहल अछि लोकसभा चुनाव औतै एखन आब जे छै से तमाम पार्टी के जे छै से दिग्गज नेता सब उतरता मैदानमे चुनाव लड़ऽके लेल जे एखन छथि जीतल छथि से आओर जे हारल छथि से सब तमाम कैंडिडेट सब उतरता मैदानमे तै पर विशेष तरहसँ बातचीत करब आओर ओइपर जे पक्षके जे बात छै जे वर्तमान सरकार चलि रहलैये तैपर आओर विपक्षके तरफसँ जे बात छै मतलब आबि रहल छै मीडियापर से तहन चीजके जानकारी देब जे हमरा सभके अपडेट भेट रहल अछि ओहि चीजके जानकारी अपने सभकेँ देब एखन जे केन्द्रमे सरकार चलि रहल अछि मोदीके सरकार हुनका ओहिपर विपक्षके एखन जे इण्डिया गठबन्धनके जे तमाम दिग्गजसभ छथि हुनका मोदी सरकारके ऊपर एखन सारा चाड़ि रहलखिन हेँ जे केन्द्रमे देशमे राज्यमे पूरा देशमे महँगाइ बढ़ि गेलै बेरोजगारी बढ़ि गेलै भ्रष्टाचारी बढ़ि गेलै बहुत चीज मुद्दा छै ओ बहुत सारे मुद्दाके ताम लऽ कऽ ओकर जे छै से अहाँके केन्द्र सरकार नहि बैसल मोदीके सरकारके देशसँ हटाबयके लेल बहुत चीज मतलब कहि रहलखिन हेँ तऽ एहि चीज पर मे विशेष जे छै से चर्चा पब्लिकके बीचमे जायब ओ पब्लिक से बातचीत करब पब्लिक एहि चीज पर नहि जे छै से अहाँके विस्तार रूपसँ बतेता जे हेता जाहि पार्टीके जे हेता जाहि तरफसँ ओ मतलब हुनका से प प पब्लिक से बातचीत करब पब्लिक से बातचीत केलाके बाद नहि पता चलत जे केम्हरसँ पब्लिक कोन तरफ झुकि रहलैए ओहि चीजके तमाम रिपोर्ट पब्लिकके बीचमे अयलाके बाद अहाँ सभकेँ हम देब रिपोर्ट ओ पब्लिक रिव्यू लेलाके बाद किछु कहि सकै छी फिलहाल जे एखन बम्बइमे बै बैसार कयल गेल हए आओर ओ बैसारमे जे इंडिया गठबन्धनके जे बिहारमे चालीस सीटपर मे जे चुनाव लड़यके छै तऽ चालीस सीटपर जे चुनाव लड़यके छै बिहारमे ओहिमे जे मुम्बइमे काल्हि खिना बैसार भेल ओहि बैसारमे जे कोन पार्टी ओहि पार्टीमे जतेक दल जुड़ल छथि ओहि तमाम दलके कोन कोन दलके कोन कतेक सीट देल गेलैए कतेक सीटपर चुनाव लड़यके छै ओहि चीजके विशेष रूपसँ जानकारी अहाँकेँ दऽ दै छी

जे छै से अहाँके एहि तमाम पार्टीमे तमाम पार्टीके जे ई इण्डिया गठबन्धन छै ओहि गठबन्धनमे एहिमे सँ जतेक दिग्गजसभ उतरता ओ दिग्गजसभ अपना लड़ाइ करता एन डी ए गठबन्धनके पीछा तोड़यके लेल लोक इण्डिया ई तमाम पार्टी मिल कऽ केन्द्रमे बैसल मोदीके सरकारके देशसँ मोदीके सरकारके हटाबयके लेल हट भगाबयके लेल ल मतलब लड़ाइ करताह आओर ओ भविष्यक बात छै जे कतय जेतै केम्हर सरकार पलटतै केम्हर जेतै ओ चुनाव लड़लाके बाद अयलाके बाद किछु कहि सकै छी फिलहाल एखन एतबे बात बतायब आओर अहाँसभकेँ बता दी जे हमर चैनल मिथिलाके आवाज जे हमसभ जे एखन जे रिव्यू अबैए से दै छियै एहिना तमाम जे किछु रिव्यू चुनावके मामलापर किछु बातचीत रहतै तऽ अहाँसभकेँ बतायब आओर क्षेत्रमे नहि आबय दौड़बै क्षेत्रमे जे पब्लिकके बातचीत छै सेहो उठा कऽ अहाँसभकेँ देखायब क्षेत्रमे केम्हर कोन पब्लिक केम्हरसँ पब्लिक केम्हर पलटि रहल छै एखन जे वर्तमान सरकारके जे बात चलै छै वर्तमान सरकार केना केना कतऽ की काज केलकै एहि सबके जानकारी पब्लिकके बीचमे जाकऽ बातचीत करब आओर जानकारी उठायब आओर बादक बाद जे छै से फेर जेना जेना रिपोर्ट भेटत से अहाँ सबके हम देखायब आओर एहि चैनलके जे यूट्यूब पर देखै छी तऽ सब्सक्राइब करियौ लाइक करियौ शेयर करियौ फेसबुक पर देखै छी तऽ ओकरा फॉलो करियौ शेयर करियौ लाइक करियौ तखने अइ चीजके आगा बढ़तै आओर जे छै से अहाँ सबके सहयोगसँ हमर चैनल आगा बढ़तै तकरा बाद जे छै से अहाँ सबके रिपोर्ट देखायब तब अइ तक लेल एतबे हम गुंजन ठाकुर मिथिलाके आवाज सङ्ग मधुबनी बिहार